u mexxej ta' żewġ kruċjati. Fis-sena 1197, Saladin ħa l-belt ta' Ġerusalemm wara l-battalja ta' Hattin. Din il-ħaġa wasslet biex bosta slaten tal-Ewropa jmorru fuq il-kruċjata, u fil-fatt, fis-sena 1092 it-Tielet Kruċjata Ħadet il-belt lura l-belt ta' Acre u Jaffa. Madanakollu, il-Kap tal-Kruċjata, ir-Re tal-Ingilterra, Rikkardu, magħruf bħala l-Qalb ta' Ljun, ma rnexxilux jieħu Ġerusalemm. Fl-1204 tnediet kruċjata oħra, ir-Raba' Kruċjata, iżda din ġiet iddevjata u minflok ma attakkat lill-Musulmani attakkat il-belt nisranija ta' Kostantinopli u ssakkeġġatha. Dan l-attakk kien ikkundannat mill-Papa, iżda ġab firda bejn l-Insara tal-Lvant u tal-Punent li għadha tinħass sal-lum. Fl-1217, il-Ħames Kruċjata invadiet l-Eġittu biex minn hemm mbagħad tieħu lura Ġerusalemm, iżda din falliet. Essenzjalment, inkruċjati nqabdu f'Qxmara Nil u kellhom iċedu. Mill-banda l-oħra, fl-1227 seħħet is-Sitt Kruċjata. Ir-Re Federiku t-Tieni Hohenstaufen, l-Imperatur tal-Ġermanja u Re ta' Sqallija, ħa lura Ġerusalemm billi nnegozja mas-Sultan tal-Eġittu. Sadanittant, fl-1244, il-belt ta' Ġerusalemm reġgħet inħatfet mill-Musulmani, din id-darba minn grupp ta' Musulmani li kienu ħarbu mill-Asja Ċentrali Hekk kif warajhom kien hemm jiġru l-Mongoli, daħlu fis-servizz tas-sultan tal-Eġittu u reġgħu ħadu lura Ġerusalemm. Għall-aħħar darba Ġerusalemm waqgħet f'idejn il-Musulmani u damet taħt idejhom sal-1917. Illum ħa nitkellmu fuq Luigi Disa, ir-re qaddis tal-Eġittu u l-mexxej ewlieni tal-Medjuevu. Luigi Disa, magħruf ukoll bħala Sena Luigi, kien wieħed mill-aktar rejiet prominenti ta' Franza medjevali. Twieled fil-25 t'April 1214 u sar re fl-età żgħira ta' tnax-il sena, wara l-mewt ta' missieru Luigi Tlettax. Ir-renju tiegħu, li dam bejn l-1226 u l-1270, kien immarkat minn politika interna li kienet stabbli. Kemm dam imexxi ġab stabiltà fi Franza. It-tmexxija tiegħu kienet waħda ġusta u dejjem ħadem sabiex ikun re ġust u re li jista' juri ġustizzja ma' min hu fil-bżonn. U l-ħidma tiegħu kienet waħda reliġjuża. Ħadem sabiex is-soċjetà Franċiża ssir waħda Nisranija. Din il-ħajja u din il-ħidma tiegħu ta' re wasslet li saħansitra wara mewtu jsir jiġi kkanonizzat fl-1297 mill-Papa Bonifazju tmienja. Iżda Luigi jibqa' meqjus bħala simbolu tar-re perfett, huwa l-ideal tar-re perfett Nisrani. Il-ħajja u l-imġiba tiegħu kienet dak li hu mistenni minn re Nisrani illi kapaċi imexxi u fl-istess waqt iqaddes is-soċjetà li hija taħt il-ħakma tiegħu. Luigi twieled f'Poissy, qrib Pariġi, u kien it-tmien wild ta' Luigi ta' Luigi Tmienja u ommu Blanche ta' Kastilja, ir-Reġina Blanche ta' Kastilja. Minn età żgħira, ommu kienet influwenza kbira fuq il-ħajja tiegħu partikolarment fuq il-fidi nisranija qawwija tiegħu. Meta sar re fl-1226, il-mexxej Franċiżi, il-mexxejja Franċiżi ġabu lil Blanche, għal xi għadu żgħir ovvjament kien għadu tifel, bħala ir-reġġenti ta' Franza. Ġifieri bażikament Blanche ommu kienet għal kemm kienet ommu kienet tmexxi f'ismu, kienet tmexxi l-Franza f'ismu. U ħadet ħsieb il-gvern sakemm Luigi sar aktar matur, seta' jikber u jsir re. Fil-fatt imbagħad fl-1234 iżżewweġ lil Margherita ta' Provence, u minn dan iż-żwieġ kien simbolu ta' alleanza politika kif ukoll relazzjoni personali intensa bejnu u bejn martu kien hemm l-imħabba però wkoll kienet alleanza li għaqdet il-Franza bħala saltna waħda. Minkejja li kellu responsabiltajiet kbar militari amministrattivi, Luigi kien ukoll bniedem li ħaħsib familtu. Kien juħsib il-martu l uliedu ġaqat maħalla ix il-ħidma tiegħu tmur fin-nofs il-ħajja familjari tiegħu. Luigi kien magħruf bħala bniedem ġust u ġentili, impenjat biex itep il-ħajja tal-poplu tiegħu. Kien jagħmel minn kollox biex mill-iktar bniedem potenti ta' Franza għall-iktar persuna umli jara li tiġi moqdija b'mod ġust. Waqqaf sistemi ġudizzjarji li permezz tagħhom li llum inqisuhom bħala moderni. Dawn kienu jinkludu dritt ta' appell dirett lill-kuruna jekk xi ħadd ikun sofra inġustizzja mingħand xi nobbli tal-lokal. Luigi kien jisimgħu u jara li sseħħ il-ġustizzja miegħu. Il-ġustizzja tiegħu kienet magħrufa mal-Ewropa kollha, tant li kienu jgħidulu l-arbitru, l-imħallef tal-Ewropa, u ħafna drabi kien jipparteċipa personalment f'dibattiti u sentenzi. Huwa kien jiddefendi r-reliġjon, speċjalment mill-ereżija. ħadha kontra kidbiet eretiċi, kif ukoll ħadha kontra t-tixrid tal-ereżija, iżda fuq kollox ħadha kontra l-inġustizzja fi Franza. Tant li tejjeb il-kontroll fuq il-vassalli tiegħu dak li ma taħtu u kontribwixxa biex Franza ssir nazzjoni ċentralizzat u jkollok liġi waħda ġusta ma' kulħadd. Luigi ħeġġeġ il-kummerċ u żied l-importanza ta' Pariġi bħala ċentru kulturali u intellettwali. Fuq kollox Luigi kien impenjat biex jiddefendi bis-sħiħ il-Kristjaneżmu. Hu stess kien kien jgħix ħajja devota. Kien iqatta' ħin fit-talb, fil-fatt sal-lum għadna wieħed jista' jmur jara l-kappella fejn kien jitlob is-Sainte-Chapelle ftit 'il bogħod minn Versailles ġewwa Pariġi kif ukoll kien kien ukoll sponsor ħa ngħidu hekk kien kien għen anki biex tiġi jiġi dekorat u msebbaħ il-Katidral ta' Notre Dame. Huwa kien wieħed mill-protetturi tal-Knisja Kattolika, bena ħafna kappelli infamu- inkluż il-famuża San Chapelle ġewwa Pariġi, li għadha sal-lum jekk tmur tara għandek ġmiel arkitettoniku kif ukoll ħafna relikwi sagri illi għadhom sal-lum hemmhekk preżenti għad-devozzjoni ta' min ta' dawk li jemmnu. Issa Luigi kien huwa magħruf għaliex ħasem f'żewġ kruċjati illi kellhom l-effett tagħhom. Huwa ħasem fil-ħasem fil-kruċjata li tal-bejn l-1248-1254 magħrufa bħala s-Seba' Kruċjata. F'din il-kruċjata, Luwiġi mar l-Eġittu, attakka l-Eġittu sabiex iġiegħel lis-Sultan tal-Eġittu jagħtih lura Ġerusalemm. Għall-bidu l-kruċjata kienet bdiet b'suċċess meta ħadu l-belt ta' Damjetta. Saħansitra ħieq mument minnhom ir-re tal-Eġittu, is-sultan tal-Eġittu kien lest li jinnegozja, madankollu beda jġebed fil-ħin u Luigi qasam ix-xmara Nil, mar biex jiġġieled kontra l-Musulmani, però fil-battalja ta' Mansura, il-forzi Nsara ġew mdawrin mal-Musulmani u kellhom iċedu. Issa hawnhekk tidher il-kobor tiegħu. Għaliex? Għaliex meta kien maqbud priġunier, L-istess Musulmani qabdu ġew impressjonati mis-sens majestuż tiegħu ta' majestà, ta' nobiltà, ta' kavallerija tant li kienu jistmgħuh tajjeb u jirrispettawh. Fil-fatt, wara li nnegozja l-ħelsien tiegħu u tan-nies tiegħu, il, ġifieri meta kien priġunier kien stmat tajjeb, is-sultan tal-Musulmani kien ordna li jiġi stmat tajjeb. Wara ġie meħlus, Luigi, mill-priġunerija tiegħu, baqa' fl-Art Imqaddsa F'dawk l-artijiet li kien għadhom f'idejn l-Insara. U f'dak iż-żmien li kien li dam, speċjalment f'Akvi, f'Ġaffa u fil-madwar, saħħaħ id-difiża, bena kastelli, bena bena fortizzi, nistgħu ngħidu li għalkemm l-għan prinċipali jerġa' jieħu Ġerusalemm f'Alla, però fiż-żmien li dam fil-Lvant Nofsani, Luigi rnexxielu Isalva dak li kien fadal mill-artijiet f'idejn l-insara fil-Lvant Nofsani. Għall-inqas, ta qisu mal-ħamsin sena ħajja lis-Saltna ta' Ġerusalemm. Ġerusalemm ma ħadhiex, imma l-kumplament tas-Saltna rnexxielu jsaħħaħha, tant illi meta telaq mill-Art Imqaddsa l-preżenza Nisranija kienet aktar b'saħħitha milli meta kien wasal l-ewwel darba. Fil-fatt nistgħu ngħidu bena fortifikazzjonijiet u ġab lura l-ordni fid-diżordni li kien ħalla warah il-perjodu bejn Federiku t-tieni u l-waqa ta' Ġerusalem għat-tieni darba, ġi dak il-perjodu ta' diżordni intemm u meta telaq mill-art imqaddsa Luigi disa' rnexxielu jġib iħalli warah stat organizzat mingħajr diżordni. Nistgħu ngħidu li l-preżenza nisranija ġiet salvata fl-ewwel kruċjata li għamel Luigi Disa. Madanakollu, it-tieni kruċjata li seħħet fl-1270 ma kienx daqshekk riżultati pożittivi. Li ġara kien li Il-familja ta' Luigi D'Sa, ħuh, Karlu Tanġu, kien laħaq Re ta' Sqallija. Madanakollu kellek rivolta, jgħidu l-Vespi Siċiljani, u kellek ħafna nkwiet u kellek ħafna għedewwa tiegħu li sabu refuġju ġo Tunes. Sadanittant, waslitlu l-aħbar li Re Luigi D'Sa illi Re ta' Tunes kien lest li jikkonverti u jistenna u li jsir Nisrani. Kulma kellu jagħmel ħaseb illi jmur bl-armata tiegħu ir-re Franza u meta jkun bil-preżenza armata tiegħu ir-re ta' Tunes isir Nisrani. Iżda hawnhekk kien l-iżball tiegħu. Niżel ġewwa Tunes, qagħad jistenna illi r-re ta' Tunes isir Nisrani u joħroġ jiltaqa' miegħu, madanakollu waqt dan l-assedju il-kamp tal-kruċjati nqabad bil-pesta. Luigi ma affettwatu l-pesta u miet, ħa ngħidu hekk, marid waqt li kien ġewwa l-belt ta' Tunis. Il-mewt ta' Luigi kienet waħda traġika u ħallet effett ħażin anki fuq il-moviment tal-Kruċati. Bħala nistgħu ngħidu li Luigi Disa' kien l-aqwa re medjevali ta' Franza. Ħalla impatt anki fuq pajjiżu minħabba li rnexxielu jgħaqqad il-Franza bħala bħala nazzjon organizzat. Ħalla wkoll legat ta' tjieba u ġustizzja, ta' ħniena ma' minnu fil-bżonn u ġustizzja ma' kulħadd. Tant li fil-Medjuevu kien ikkunsidrat bħala mudell għall-monarki medjevali u s-sens tiegħu t'umiltà u servizz lejn in-nies għamluh figura unika fl-istorja Ewropea. Il-kanonizzazzjoni tiegħu seħħet fl-1297 u kkonfermat ir-rwol tiegħu bħala simbolu ta' qdusija u tal-ideal nisrani, speċjalment l-ideal tal-kavallier nisrani. San Luigi di Sa huwa patrun huwa patrun ta' Franza u ħafna komunitajiet oħrajn madwar id-dinja, bil-jum tal-festa jkun iċċelebrat fil-25 ta' Awwissu. Luigi di Sa kien re straordinarju, li għaqqad il-ħajja politika mal-ħajja devota reliġjuża, l-imħabba tiegħu lejn il-ġustizzja u l-poplu, kif ukoll l-imħabba tiegħu lejn Alla u dak li jvitalla minnu u d-devozzjoni u l-lealtà lil dak li jvitalla minnu, hija eżempju sabiħ għal kull min għandu l-poter u lest li jużah kif suppost. Il-ħajja tiegħu hija xhieda ta' kif bniedem qaddis jista' jħalli impatt fuq il-ġenerazzjonijiet ta' warajh. San Luigi 9, Itlob għalina.